מסכת שקלים פרק ז' משנה ו' אמר ר' שמעון, האט ר' שמעון געזאגט, שבעה דברים זיבן זאכן איז זקני בעלז און האט בעלז נישט מסכם געווען אז די ציבור שטעלט צו זאכן וואס מ'האט געזען אז ס'האט צורך וזה אחד מהן דאס וואס מ'האט יעצט געהאט אז אויב מ'טרעפט א בהמה פון צווישן ירושלים מיט מגדל איידער רחמדותא לכל ריח און דער מענטש וואס ברענגט עס דארף עס ברענגען אלס א קרבן א זכר עולה און א מקיים השלמים דארף מען איז גט די ציבור די נסכים. נאך א זאך זאגט די משנה, אזא סארט זאך, נוכרי א גוי ששלח אילוסין על מדינת הים, וואס האט געשיקט זיין קרבן עולה פון חוץ לארץ, און מען דרשנ'ט פון פסוק איש איש אז א גוי קען אויך שיקן א קרבן עולה, נדרים אדער נדבות, און ושלח עמו נסכים, און ער האט מיטגעש, אויב האט ער מיטגעשיקט די נסכים, איז קרייבים משלו, נוצט מען זיין נסכים וואס ער האט מיטגעשיקט, ואם לאו אויב נישט, קרייבים משל ציבור, געלט די ציבור די נסכים, דאס הייסט מען מוז מאכן נסכים, די ציבור צאלט עס. וכן די זעלבע זאך גר שמת מן יחז זבחים, א גר וואס איז געשטארבן און ער האט נישט קיין קינדער און ער האט איבערגעלאזט קרבנות, איז אם יש לו נסכים אויב עס איז דא געלט פאר נסכים, קרייבער משלו, ברענגט מען ברענגט מען פון דעם, און די נסכים מיינט נישט אז עס איז געבליבן געלט ווייל די געלט איז הפקר, נאר עס מיינט אז ער האט שוין מפריש געווען נסכים פארדעם, אם לאו אויב נישט קרייבער משל ציבור, ברענגט דער ציבור די נסכים. זאגט די משנה, תנאי בית דין, נאך א זאך פאר תנאי פון בית דין, על כהן גדול שמת, א כהן גדול וואס איז געשטארבן, ביי א כהן גדול איז דאך דא א מצוה אז ער דארף יעדן טאג ברענגען חביתין וואס דאס איז די עשירית צו אייפל, און מען מאכט א א האלבע אינדערפרי און א האלבע ביינאכט יעדן טאג, יעצט אויב איז די כהן גדול געשטארבן שתי מנחות עקרה אבי משל ציבור, איז א תקנת בעסדין א תנאי בעסדין אז די מנחה צאלט די ציבור, ווייל שטייט אין פסוק חק עולם, דרש'ט מען אז די חק זאל זיין פון די עולם די וועלט זאל צאלן דאס הייסט די ציבור תרומת הלשכה זאל צאלן, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט נישט פון ציבור משל יורשים די יורשים צאלן. מדרשן צום פסוק שטייט ביי קרן המשיח תחטוף מבניו יעשה עושר תשנ ט, הקרן המשיח, אויב דער קרן המשיח איז געשטארבן, איז תחטוף מבניו יעשה עושר, איינער פון זיינע קינדער, זיי זאלן ברענגען די די חביתים. זאגט די משנה אבער אלע זענען מודה איש שלימו העושר קרבו, אז דעמאלטס ווען מען האט געמאכט, נישט די כהן גדול האט עס געברענגט, נאר די כהן גדול איז געשטארבן, און מען האט געברענגט אדער מיט די געלט פון די ציבור אדער מיט די געלט פון די יורשים, האט מען געמאכט א גאנצע, נישט א האלבע, א גאנצע. פארוואס? לויט רבי יהודה לערנט מען עס ארויס וואס שטייט אין פסוק מבניו יעשה עושר אז ווען די קינדער מאכן עס מאכט מען עושר דאס הייסט א גאנצע נישט א האלבע, און לויט ר' שמעון לערנט מען עס ארויס פון כולל תקטר אז מען דארף עס מקטיר זיין גאנץ אפילו ווען ס'קומט משל ציבה, לויט ר' שמעון קומט עס משל ציבה דארף עס זיין גאנץ און מען מאכט נישט א האלבע. איז ער בעצם ניו ער פרעגט שוין אז אויב זאגט מען אז ס'קומט פון א פסוק, מ'האט יעצט געזעהן אז רב שמעון האט א פסוק אז ס'קומט משל ציבה חק עולם אז חק זה יהיה משל עולם, איז פארוואס האט מען פריער געזאגט אז התנאי בעז ד? ס'איז בעצם ניו ער אז די גמרא זאגט אז אין הכא נמי, אנהייב איז עס געווען מן התורה האט מען זיך געפירט אזוי ווי שטייט אין די תורה אז די ציבה האט עס געגעבן חק עולם, אבער מ'האט געזעהן אז ס'ווערט ס'בלייבט נישט קיין געלט ביי די לשכה, ס'האט גענומען א לאנגע צייט ביז מ'האט געמאכט א נייע כהן גדול, און מ'האט גענומען יעדן טאג געלט פון די ציבה און ס'איז נישט געבליבן קיין געלט, האט מען מסכם געווען אז די קינדער זאלן עס געבן, די יורשים זאלן עס געבן, שפעטער האט מען געזען אז די יורשים געבן נישט, האט מען נישט מקיים געווען די מצוה, האט מען עס צוריק געשטעלט אויף די אויף די דין דאורייתא, דאס הייסט עס איז געווען א תנאי בעז ה אז מען זאל צוריק גיין צו די דין דאורייתא אז חוק עולם אז די וועלט זאל עס צאלן, אבער ביי תניאל איז די הלכה אזוי ווי ר' יהודה אז די יורשים האבן עס געגעבן און נישט אזוי ווי ר' שמעון אז די ציבור האט עס געגעבן.